il-kwistjoni tal-estensjoni tal-ispirazzjoni, jiġifieri sa fejn tasal l-ispirazzjoni, x'hemm ispirat fil-Bibbja kollox, partijiet biss, messaġġi biss, X'jispira Alla fil-Bibbja lill-awturi li kitbuhom? Il-messaġġ biss, kull dettall, il-kitba f'tal-aħħar, fil-fatt? Il-Knisja qatt ma aċċettat li hemm xi limitu fl-ispirazzjoni, anke f'dettalji storiċi, dettalji kulturali jew inkella drawwiet fihom infushom, lanqas fil-ġeografija, pereżempju. Hekk ngħidu aħna fil-Vanġelu ta' San Luqa, l-Kapitlu 2, hemm imniżżel li meta għalqilhom iż-żmien tat-tisfija tagħhom, meta aħna nafu li l-purifikazzjoni kienet issir biss għall-omm. Meta Ġesù kien sejjer minn Ġerusalemm, sejjer lejn is-Samarija u l-Galilija fil-kapitlu 17 ta' Luqa, Luqa jikteb, Ġesù kien sejjer lejn Ġerusalemm jgħaddi bejn is-Sammarija u l-Galilija. Meta aħna nafu li jekk tmur minn Ġerusalemm 'l isfel mill-Palestina, tiela' 'l fuq lejn il-Galilija, ma tistax tgħaddi bejn is-Sammarija u l-Galilija. Dak kollu li l-awtur ispirat jagħmel, jgħid jew jikteb għandu jkun meqjus bħala magħmul, miktub u mitkellem taħt l-ispirazzjoni t'Alla, anke jekk mhux kull ma hu miktub fil-Bibbja huwa direttament rivelat minn Alla. Hekk, pereżempju, l-ktieb tal-Proverbji jew il-ktieb ta' Kohelet ma kienx hemm għalfejn xi rivelazzjoni għax huma għidut meħuda mill-ħajja ta' kuljum, lanqas il-parabboli, imma kif huma ingastati u l-messaġġ li jwasslu fil-kuntest li ntqalu jew inkitbu kellhom bżonn l-ispirazzjoni. Allura, il-kriterji tal-ispirazzjoni u allura r-raġunijiet li għalihom il-Knisja, l-komunità li temmen, daħħlet kotba u mhux oħrajn fil-kanoni, fil-lista tal-Iskrittura, x'inhuma? L-ewwel nett, il-kotba jridu jkunu miktuba minn profeta jew appostlu magħruf. Hekk pereżempju it-tieni ittra ta' Pietru tqis bħala skrittura, jiġifieri ispirati, il-kitbiet tal-appostlu San Pawl. U jgħid hekk, Hekk ukoll kitbilhom Pawlu ħuna l-għażiż skont l-għerf li ngħata lilu. Hekk kiteb fl-ittri kollha tiegħu li fihom tkellem fuq din il-ħaġa. Dawn l-ittri fihom xi ħwejjeġ li huma tqal biex wieħed jifhimhom, u dawk li ma jifhmux u li m'humiex sħaħ biżżejjed ifissruhom ħażin għat-telfien tagħhom stess. Hekk ukoll jagħmlu wkoll Mill-kotba l-oħra tal-Iskrittura. Jekk mill-kotba l-oħra tal-Iskrittura, iqis li l-ittri ta' l-appostlu Pawlu huma wkoll Skrittura. Il-kriterju l-ieħor huwa li l-kotba jridu jkunu miktuba minn dawk li kellhom x'jaqsmu ma' profeta jew appostlu, mhux direttament allura miktubin minn profeti jew appostli. Hekk pereżempju Mattew kien influwenzat, kellu kuntatt ma' Levi Mattew li minn pubblikan ġie msejjaħ biex ikun appostlu. Mark nafu li kien dixxiplu ta' Pietru. Nafu li Luqa kien kumpann ta' Pawlu. U Ġwanni l-Evanġelista kellu kuntatt mal-komunità ta' Ġwanni l-Appostlu. Il-kriterju l-ieħor huwa li fihom, dawn il-kotba, jrid ikun fihom il-verità fil-fidi u fil-morali. Jekk imorru kontra t-tagħlim tal-fidi u l-morali, dawn ma jitqisux bħala ispirati. Imbagħad ukoll illi dawn il-kotba, dawn il-kitbiet iridu jkunu fidili għal tagħlim li diġà kien aċċettat bħala kanoniku f'dak li għandu x'jaqsam mal-fidi u mal-morali mill-komunità li temmen. Naturalment meta ktieb jew kitba, jew anke vers biss, ikun konfermat minn Ġesù, minn profeta jew minn appostlu, pereżempju billi jikkwotaw it-Testment il-Qadim, meta huma kkwotati fit-Testment il-Ġdid allura jiġu meqjusa bħala ispirati. Imbagħad anke hemm l-kriterju tal-użu liturġiku, tal-użu ekkleżjali. Il-Knisja imxerrda mad-dinja ta' dak iż-żmien għamlet użu fil-liturġija, allura fi ħdan il-komunità, kienu meqjusa bħala ispirati u allura aċċettati bħala kanoniċi. jiġifieri li ma jkunux kotba jew kitbiet użati strettament minn xi setta biss bħall-Evanġelji nsejħulhom injostiċi, u allura tkun magħruf kitba magħrufa mill-komunità kollu. Il-Konċilju ta' Trentu fit-8 ta' April tal-1546 ta l-lista kollha li l-Knisja Kattolika taċċetta tqis bħala ispirati, bħala kanoniċi. Imbagħad fl-1870 il-Konċilju Vatikan l-Ewwel iddefinixxew domatikament li l-kotba tal-Bibbja fil-lista mogħtija huma sagri għax ispirati minn All. Lura l-komunità ddeċidiet u ddeterminat il-kotba u l-kitbiet li għandhom jitqiesu bħala kanoniċi bħala ispirati mill-komunità kollha.